बैजू जी नमस्कार जी नमस्कार आय की छै समझिया मिथिला के सबसे पैघ खबर खास तौर पर अगर मिथिला के दिमाग में राखी तो सबसे पैघ खबर आय कि की छै पैघ खबर के अगर गप करी तऽ अ, मात्र मिथिले ने पूरा बिहार पूरा देश लेवल पर एखन जे जातीय जनगणना के बात छै से छै जेकि आम जनगणनाके सङ्गे जातीय जनगणना आब सेहो करायल जेतै ई केन्द्रके फैसला छै तऽ ई की एकरामे की लगैए ई बीजे बहुत लोग एकरा बीजेपीके महत्व स्टो कहि रहल है बहुत लोग आर जे डी कांग्रेस कहि रहल है कि हमरा द्वारे भेलै अहाँके की लगैए निश्चित रूपसँ ई आर जे डी कांग्रेस हरदम सब मंच पर ई आवाज उठबैत रहलैए हरदमसँ तऽ ई हमेशा सही मुद्दा रहलैए आ मास्टर स्ट्रोक बीजेपीके तऽ मानल जा रहल छै एहि दुआरे कि बिहारमे आगाँ चुनाव छै तऽ बीजेपीके चेहरा चूँकि ईसभ बेर बेर कहि रहल छलैए कि जे जाति जनगणना करबै लए आ बीजेपी एहि बातके मतलब अंठा दै छलैए

बहुत लोक इहो कहैत छथि कि एखन जे पहलगामवला हमला भेल रहै से ओकरा लऽ कऽ देशमे एकटा माहौल रहै कि पाकिस्तानके खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे तऽ लोक कहैत छै कि ओकरा भी ई ई मुद्दा आब हावी भऽ जेतै एकरा द्वारा आब रिजर्वेशनके मुद्दा उठऽ लगतै तऽ ओ पाकिस्तानवला मुद्दा लोक बिसरऽ लगता अहाँके की लगैए आ इहो कतहु ने कतहु सही बुझा रहल यए एहि दुआरे कि लोक अगर कहि रहल छै तऽ बात सहियो छै किछु ने किछु कि एखन लोक ई मुद्दा मतलब आब पाछाँ चलि गेलै एखन हमेशा पहलगाममे जे आतंकी हमला भेल रहै तऽ ओकरा पाकिस्तानसँ बदला लेल जयबाक चाही ई ओ फलना चिल्ला चर्चा होइत रहलैए लेकिन आब जेनाकि जखने काल्हि एखन घोषणा भेलै जातीय जनगणनाके तऽ फेर आब चर्चा एहिपर शुरू भऽ गेलै अच्छा तऽ एकर अलावा की छै मिथिला के हिसाब से देखिए एकर अलावा की खबर है एकर अलावा खबर आइ जेनाकि आइ भोर में जे पानि भेलैए वर्षा भेलैए आ पत्थर सेहो खसलैए तऽ ई एकटा खबर छै जेकि फसलके नुकसान सेहो पहुँचेने हेतै जेनाकि एखन आम काठीके समय छै तऽ ओ क्षति भेल हेतै अच्छा एकर आकलन तऽ बादमे हेतै एकर आकलन तऽ बादमे हेतै तऽ हमरा लगैए कि एखन जाति जनगणनाके अलग अलग आस्पेक्टपर लगातार बात हेतै कांग्रेस कहि रहल अइ कि हमरा द्वारे भेल राहुल गाँधी हर मंचपर कहैत रहथिन लालू जी कहैत छथि कि हमरा द्वारे भेल नीतीश जी कहैत छथि कि हमरा द्वारे भेल ई अलग सही बात छै कि नीतीश जी लालू जी जखन साथमे महागठबन्धनके सरकार रहै तखन ई कास्ट सर्वे भेलै आब देखियौ अलग अलग राजनीतिमे तऽ अलग अलग व्याख्या होइत रहतै अहाँकेँ बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ समय देलहुँ जी प्रणाम